Una done my pipu, make we sharpaly talk about excel anatomy. Dis side wey you dey see wey get alphabet A, B, C, D na im dem dey call colon. Dis side wey get numbers one, two, three na im dem dey call row. Now where dis two meet Where number and alphabet meet for here now, na im dem dey call cell. So dis one na cell A one, dis place now na cell. If I come here now, dis one na J three. If I come here, na cell O nineteen be dis one. So where dis two meet na im dem dey call cell. Now if I drag come here like like dis now Dis thing wey I drag wey dey show ash colour na im dem dey call range and then to take describe am you go start from here from dis place now cell A one na im be beginning and then you go come say cell A one through to dis place wey be the last place um the number na en the alphabet na en and the number na nineteen so we go say um the range name na A one through N nineteen na im be di range and den to describe di true you go use colon. Now I go come dis place, dis place na di place wey dem dey call quick access na di thing di things wey dey for here na im excel don look sey people dey quick use dis thing oh like dis save and den undo and redo button Excel don reason am sey people dey quick use am now Now dis na the name of my book The book wey I dey work with and den dis na the name of my own system Dis place na im we dey, if you click am now, e go reduce your dis your Excel sheet If you click dis place now, e go close am Now dis place All dis one, dis place now na here we dey come click new work book. If you look am now, na here we dey come click new work book. If you look at dis one um na template wey Excel don do, create put for inside Excel wey be sey we fit use. And den if you click dis place, you go see more template wey Excel don create. If you look at dis place, na the thing wey be sey the Excel wey I don work with na im be dis wey If I wan quickly open am, instead of clicking here, I go just click here, open the one wey I don dey work with. If you come here now, na open be dis one. If if e get one work wey I dey do and I save am and I wan open am, I go click dis place now. Dis one now, I fit save for here. If e get one work wey I don dey work, I don save am, I go come click here. Dis one na im dem dey call save as. Save as na im be sey dis one, dis my book now na new one. I never do anything for dere. If I wan save am for the first time, I go click on save as and den e go bring some things come for me. You fit print Excel. See am. You go click print. You go na dat one you go connect your computer to your printer. You fit share am, you fit export and den you fit close. Now, dis one, dis thing wey I click here, all dis one wey dey here, dem dey call dem tabs. Dis one na tab um home tab now, dis one na insert tab and den drawer tab as as um and so on and so forth. Dis one now, na im I don explain give you. De next one na dis home tab. If you look at dis home tab now, e get some things wey come up. as I click am, if I click insert am some other thing self come up um dis thing wey come up na im we dey call ribbon for inside exam um excel we dey call am ribbon see dis one too now na im dem dey call ribbon for inside inside excel all dis place now if you look am if you look all dis ribbon now you go see sey e get one line line line line see dis line now see dis line now now na im dem dey call group for inside excel dis place now na clipboard group dis one na front group and so on and so forth. If you click other place so sef you go see am, you see am sey sey e dey for dis place too. Now, all dis things wey dey here um wey if you click am something go happen, if you click dis one something go happen, if you click dis one something dey happen. Dem dey call dem tool buttons for inside excel. dem dey call all of dem two buttons for inside excel. Now if you look dis place you go see sey e get one arrow one small arrow wey dey here if you click am somethings dey show dis one dey talk sey e still get many things wey I fit do oh but dis um group no fit contain am you go come click am now if you click am now something go come out come out now dis button na im dem dey call launch button or dialogue launcher as I click am you see sey something don come out um na im be sey as I click am I don launch this thing or I don open another dialogue now for here now you go fit do so many things you fit change your fonts you fit change your fonts you fit change your font size you fit change the colour and so on and so forth na im all this one dey do if you look am now e dey here too um you see sey different thing don come out for dis one anywhere wey you see all dis thing na im be sey e still get many formula oh but dis side no fit contain am if you come launch am um you go come see the remaining one now if I click dis place now you see sey e turn green as e turn green na im dem dey call active cell the rest e dey grey na im be sey dem no dey active If you come here, dem dey call dis place now um dem dey call am name box. If I comot ear now, you see sey for now e dey show B two B two. If I come here now, e go change again. E don change to M nine M nine. Na im be sey the name of the cell wey I click na im be dis one now. Now dis next one na im dem dey call formula bar. dis one now if I write put for here now e go show there and I fit write put for inside the formula bar im self see am now e dey show for inside the cell wey I dey I don click wey dey active Now, if you come to dis side now um, you see sey something dey move, e dey move, e dey move. Na im de dey call scroll bar. um E dey scroll up and down. Now, dis one now na another scroll bar. E dey scroll left and right. E dey scroll left and right. um Now, e get something wey dey for dis place wey de dey call zoom. If you look am now, See now, I don zoom am, e don e don small um as I click am go middle, e don become normal. If I click am go my right side, see as e dey big, na im dem dey call zoom button. Dis one now if you click am, see e dey show only one part wey um I don dey work, e dey show only dat part. Dis place now, e don turn am to two pages for me and den dis one na di normal one. um Dis one, na im dem dey call sheet. Excel, you fit get many sheet for inside one work book. um sheet two, sheet three and dis one now if I click am sheet four don come um another sheet don come out if I click am now another one don come out and den you fit change di name um you fit change di name of di sheet if you right click am if you right click your mouse somethings go come up wey be sey you fit insert you fit delete you fit rename am you fit move and copy if you re if I wan rename am now see am now e don turn grey I go come type wetin I wan write Bola see now I don change the name of the um sheet and then you fit do the same thing for many many sheet. You fit move this sheet come here see am now I don move am um see am I don move am um the combination of all this sheet na him be this work book na him be this work book now